Nen jis tri ce cweg sei siach hoch nwy joy. Ydy, mae'r fanaweg yn cyfri unwaith eto ar Ynys Manaw. Ers dechrau'r tymor, mae'r naw disgybl, pedair a phump oed yma yn Ysgol Balacotier ger Douglas wedi bod yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y fanaweg yn unig. Mae 'na unedau meithrin wedi cael eu sefydlu ar yr ynys ers ychydig flynyddoedd. Ond, wedi blynyddoedd o ymgyrchu, cafodd yr uned fanaweg ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon. Dol i ddylio ag yn Toyjoch am fan, wel, mush dau blynedd o heno. Mae'n ddiwrnod gwych heddiw, ond mi oedd hi'n anodd iawn ar y dechrau. Ddeng mlynedd yn ôl, mi oedd yna griw ohonon ni fel rhieni yn magu ein plant i siarad y fanaweg. Doedd gan y Llywodraeth fawr o ddiddordeb bryd hynny, ond unwaith y dechreuodd yr addysg feithrin lwyddo, a mwy o rieni yn dangos ymroddiad, yna, roedd y Llywodraeth yn fodlon eu cefnogi. Ceir tŷ Shen, for your responsibility. Geir, Shen, Geir. Wel, ar y dechrau oedd dim dysgu o'r iaith, wrth gwrs, a'r diffydd mawr oedd diffyg athrawon. Peth cyntaf yn eithbwyd oedd cael lefel o yn yr iaith. A nath lawer o athrawon roi cynnig ar hwnna, a ddechreuodd hwnnw'r broses o ddysgu yn aweg. Wedyn, trefn, uh, penodwyd trefnydd iaith. Ac ar ei ôl e, wrth gwrs, mae'r datblygiadau hyn wedi, wedi dechrau. Melia, Pei, Mango, Pukawa. Yn amlwg, does dim gormod o adnoddau, ac mae rhaid addasu llyfrau i arbed arian. Mae'r iaith yn nes at y Wyddeleg a Gaeleg yr Alban nag ydy at y Gymraeg. Er hynny, fe gafwyd cymorth gan y cefndryd Celtaidd Cymreig.
Heischengespretten, The Kashilire School yn Shen. Mi aethon ni i Gymru i gyfarfod â llawer iawn o athrawon ac roedd hynny yn gymorth mawr i ni. Mi gaethon ni lawer iawn o syniadau gwerthfawr ar sut i ddysgu iaith fel hyn.
Roedd pawb ar yr ynys yn siarad y Fanaweg ddau gan mlynedd yn ol. Ond bu farw'r iaith fel iaith naturiol pan fu farw'r gŵr lleol Ned Madrol ym 1974. Mae'n senedd Ynys Manaw, y Tynwald, ymysg yr hyna yn y byd. Ac yng nghyfrifiad 91, rhyw un y cant o boblogaeth o 75 o filoedd oedd yn medru'r iaith. Ond mae'n arwyddion o adfywiad. A'r nod ydi dysgu trwy gyfrwng y Fanaweg ym mhob blwyddyn o'r ysgol gynradd yma am hen amser. and hope it will give them um, a much more of a feel of being part of the Isle of Man. Um, from an educational point of view, I um, hope that it'll give her a, a head start in languages, all languages, not just um, Manx. Yeah. Pe sgansiol ag na man yn ei together in um, language. Dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig iawn siarad yr iaith Flaenaweg. Un iaith fel hyn sydd yna ac un ynys. Un language, yn elin. Dim ond um, tam i log ilg a ffei hynnylu ag... Dwi'n falch iawn fy mod i'n gallu siarad mynaweg. Dim ond yn Ynys Manaw mae hi'n cael ei siarad, dim mewn unrhyw wlad arall. Mae'n marw, ond os ydw i'n gallu siarad, yna mi fedra i ddysgu fy mhlant i i'w siarad i hefyd.
Mae naw manaw felly yn arloeswyr, a phan fydd y disgyblion ym mlwyddyn ola ar ysgol unigryw yma, mi fyddan nhw yn rhugil. Ynghyd bryd hynny gobeithio, a degau o rai eraill tebyg iddyn nhw.